Hello, hello, hello, abusuafoɔ. Ɛnɛ da yi nso, eh, mema mo akɔ aba ɛba adwumadi a yɛato ne din sɛ Ehiasɛm. Na Ehiasɛm yɛ dwumadie bi a eh, Onyankopɔn de ato me koma so a eh, ɔde biribi dom me a na mafa so na mede ato dwa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nyinara yɛbɛkɔ so atenetene yɛn akwan so yie. Ɛsiane sɛ nea ɔtwa kwan no, ɛyɛ a na wɔnim sɛ n'akyi akyea. Ɛno nti, dwumadie yi yɛ dwumadie a yɛato ne din sɛ Ahiasɛm. Na mɛdi kan nso ama wo akwaaba aba dwumadie yi so. Ebia na ɛnnɛ ne da a ɛdi kan a worehyia me, ebi nso a na wonnim me. Meda mo nyinaa ase Mo nti na yɛwɔ ha. Na ɛnnɛ anɔpa yi, Onyankopɔn nhyira wo. Anɔpa yi, dɛn na ɛde me aba saa dwumadie yi so a ama meresa ayɛ video de rema ne abɔnten bio? Nea enti a meyɛ video yi yɛ hiasɛm kɛseɛ pa ara. Meda a mennda, meka m'ano to wo so a, ɛnyɛ yie. Yɛn nyinaa yɛ sɛ Yewura Kennedy agya pon, Honourable Minister a ɔwɔ Ghana, na me deɛ ɛfiri sɛ Corona Virus baa yi na ayɛ sɛ me pay attention kakra because ɛyɛ a yɛntumi mfa wiase nneɛma no bebree when you still want to move with God nti I focus most of my life and things I do ɛwɔ Nyame side. na the other ones no yɛnya bere a na yɛde akeka ho. Na yɛwura Kennedy Agyapong reyɛ adwuma bi wɔ Ghana a yɛn nyinaa nnipa ni so ne deɛ anka ɛyɛ adwuma papa a wafa ato ne ho so sɛ wɔda atoro adiifoɔ nyinaa a wɔwɔ Ghana ne wɔn a wɔwɔ nkuro nkuro mmata foforɔ so a Wɔde nturo ne adaadaa ne pɛsɛmenkominya ne nea wɔn ankasa wɔpɛ nam so akɔpuepue baabi bɔne a ɛnnɛ ɛde animguaseɛ rebrɛ wɔn a Yɛwura Kennedy Agyapong de ato ne ho so sɛ ɔbɛyɛ na ɔde aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa nyinaa nso ani bɛyɛ dɛn ɛbɛda hɔ na ma follow no for some time now adwuma no a ɔyɛ no deɛ anka ɛyɛ na yɛn nso so a yɛretie no anka ɛboa yɛn paa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛhu nea ɛkɔ so na yɛn ani ayɛ dɛn ada hɔ san sɛ onifirani pɛ ɛna n'asɛm ɛyɛ mmɔbɔ na w'ani da hɔ a onyame yɛ w'adom a wobɛhu baabi a wokɔ Enti baabi a wowɔ bi a wotie me, mɛpɛ sɛ wobɛboa me na video yi atumi adu akyiri, titiriw kwan bi a ɛbɛfa so ebedu yɛn Wura Kennedy Agyapong nkyɛn no. Ɛbɛyɛ me dɛ papapapa san sɛ me koma ntɔɔ me yam yɛ. Sansɛdu bi bi a sɛ wo sɛ wohwɛ no honam mu nko a wanhwɛ yie a you will miss it. Nanso sɛ Nyame yɛ w'adom na wodɔ asukɔ tra honam mu a wobɛhu nneɛma bebree kakra. Nti ɛna anɔpa yi m'asɛm nyinaa ne sɛ yɛn wura Kennedy Agyapong Monka nkyerɛ no na ɛnto no sɛ, Me, yɛfrɛ me Elizabeth. Mekasa firi aburokyiman mu, na Ghana na yɛwoo me. Na ɛne da yi n'asɛm na ɛhia me. Na menim sɛ wobɛtie w'aso pa mu na ɔde bɛkɔ adwene mu, na Onyame nso bɛyɛ no adom na ama watumi asua biribi afiri mu, na ama baabi a waduro biara no, Onyame bɛboa no na nea aka no, watumi abɔ ho ban. Menim sɛ ɔyɛ expose, exposés, ɔsɛ ka ne sɛn, na ɔda atoro adifoɔ ne nkurɔfoɔ bebree din aba. Ɛɛ bi baako yɛ ɛɛ ne ne girl ne obi nim. Asɔfoɔ yi atorodifoɔ deɛ wɔabobɔ bi di. Na adeɛ baako a mepɛ sɛ meka kyerɛ Yewura Kennedy Agyapong sɛ, obi ntutu amena. mm, wontutu amena o, onipa na wotutu amena no, wontumi ntutu amena nwie na ne nsa nyi fi. Tie mi o, na ma video yi ndu akyiri. Ka kyerɛ yɛ wura Kennedy Agyapong sɛ, honorable sɛ, me me se, obi ntu amena na wonwie na ne nsa nnye fi. Obi nko wɔ atɛkyɛ mu na wonwie na ne nsa nnye fi. Na nea mahu ne sɛ, n'anim guaseɛ mmere kwan so na yɛahyɛ ama no. Ɛwɔ mu sɛ nea wɔreyɛ no yɛ adwene papa, nanso adwene papa biara a ɛnnyina wɔ Nyankopɔn adwene ne ne bere so no, ɛbɛtumi de animguaseɛ abrɛ wo. Owura bi wɔ Bible mu, na bere a yɛkɔfa Ark no yɛ Onyankopɔn ntamadan no reba no, na ntamadan no nkɛyɛ ate ahwe. Na na wɔyɛ nipa na n'adwene mu sɛ, a ah, Onyankopɔn ntamadan paa sɛnea ɔreyɛ yi a o, sɛ wɔn daadaa yɛn na wɔn pira nkurɔfoɔ na wɔn gye nkurɔfoɔ na wɔn ku nkurɔfoɔ na wɔn fa nkurɔfoɔ. Asɔre no yɛ Onyankopɔn asɔre, ɛnyɛ wo nipa asɔre. Enti no, sɛnea na aberanteɛ no dwen sɛ, Ah, Onyankopɔn ntamadan bɛhwe ase nti, nka meboa na masom. Bible sɛ, Onyankopɔn twa ne guiɛ. San sɛ, Ne wo Nyame nhia nnipa mmoa. Ne wo nim kwan a ɔbɛfa so a obe defend ne ho. Ɛyɛ adwen pa o, but ɛko tia no. Yɛwura Kennedy Agyapong, mese wo ntutu amena no nwie na wo nsa nyi fi. Saa atorɔ difoɔ no me, me Onyame, me so Nyame yie. na wɔanya me nsa wɔ me so. Mennim. Menhia obi sɛ ɔbɛka akyerɛ me. Na adeɛ a mehu ne sɛ ɛyɛ trap ɛne asɛtew. Trap paa ɛne asɛtew. Yɛde adwene pa ahyɛ wo tirim but ɛyɛ trap. Sɛ woyi wo mu adi no, woyi wo mu adi no, ɔn, wo ne Satan nya asɛm. Ɛyɛ adwene pa o ɛwɔ nipa ani so but ɛyɛ trap a yɛasɛt o. Sɛ berɛ woda saa atoro adiifoɔ yi nyinaa adi, woda wɔn adi no, woda wɔn adi no, obiara sɛ o, o, ɛsɛ deɛ woyɛ Kennedy Agyapong, wo deɛ Onyankopɔn nam wo so ɛyɛ nneɛma. Yɛntee yɛ o, yɛde yɛadwene na ɛka. Sɛ yɛ Onyame na ɛnam wo so, ɛno deɛ yɛnim. Ɛyɛ adwene pa deɛ, nanso mepɛ sɛ meka kyerɛ Wura Kennedy Agyapong sɛ, sɛ ɔpɛ sɛ ɔprotɛte ne integrity, ɔpɛ sɛ ɔprotɛte ne future na aka wɔ ne nsam no a, ɛyɛ wayɛ bi. Ɔnyae. Wongyae. Saa nkurɔfoɔ yi a wo expose wo mu nyinaa no, me, me mpaebɔ nyinaa sɛ Awurade bere bɛso, because Nyame so aka. Obiara nni hɔ a ɔbɛfa Satan kwan a yɛnhyɛɛ bere ntoo ne so. Ɛyɛ mmere. Sɛdeɛ sɛ obi bɛyi wɔn adi o, sɛ obi nyi wɔn adi o, Bere no a Onyankopɔn ahyɛ sɛ wonam bɔne kwan so awieeɛ no sɛ w'ani bɛgu ase. Sane sɛ Satan ankasa wɔfaa ahomasoɔ ne ahantan wɔ heaven no, ɔno ankasa awieeɛ no ɛto no tweneeɛ. Enti me deɛ menim wɔ Awurade mu sɛ, sɛ obi biara obi biara ɔbɛfa Satan akwan na ɔbɛdi Satan aduane no, yɛbɛ poison no. Ɛyɛ mmere. Onyame nhia wo sɛ ɔbɛnam nnipa so da bi a, dabi. Ɛdu bi ne Nyame bere no a wahyɛ ne nso yɛ a, na ɛyɛ wo sɛ bi a Onyame nkasa. Nti yɛwura Kennedy Agyapong, sɛ wobɛkɔ so adi saa nkurɔfoɔ wei akyi a, w'ani bɛte no, wo fie nsɛm, w'abrabɔ mu nsɛm. Nneɛma bi a woayɛ a woanyɛ sɛ ebepue da. Sane sɛ me deɛ menim sɛ wontumi nyɛ kronye kronye da. Woso yɛ nipa. Saa atoro adiifoɔ no de mogya ebi atɔn wɔn kra ma Satan. Enti ɛnyɛ w'adwene sɛ wobɛgu wɔn anim ase awie Na wo ho atɔ wo kronnyekronnyekrooo. Mede Awurade nyansa ne ne tumi ahoɔden so na mede rekasa kyerɛ wo. Menim sɛ obiara nyɛɛ video nka nkyerɛ wo sɛnea woyɛ no gyae da. Ɛdu baabi a, ɛnyɛ nnipa multitude nea wɔka na ɛkyerɛ sɛ you are doing the right thing. Kennedy, mesrɛ wo honorable, Gyae ɔko no ma Awurade. So wate aseɛ? Gyae ma Nyame. Na Onyankopɔn wɔ ne bere a wahyɛ. Sɛ wɔde fa wo so a, ɛne ɔde ɔsoro adom bɛdom wo. Ba sɛ woyɛ sɛ ɛyɛ wo sɛ bi a wowɔ voice, woka sɛ nnipa tie Wowɔ platform nti, sɛ woyɛ no sɛnea aberanteɛ no yɛɛ sɛ nka wɔboa nyame no, awieɛ no ɛkɔku tiaa no a, Kennedy wura me deɛ, me nyame ka ne sɛ mesrɛ wo wɔ Awurade Yesu Kristo dini mu sɛ, Baabi a waka hyɛn no akodu no, gyae mu. So wate? Sɛ wopɛ wo nna aka no, sɛ wobɛ enjoy to the fullness of all things a, gyae wo. Na Onyankopɔn ankasa ahyɛ mmere ato wɔn so deda. Na asɛm yi na mefa kwan nyɛ nsusu atu atorɛ difoɔ a wɔwɔ asase no so, wɔwɔ wiase nyinaa ase. Ɛyɛ mmere. Mmere nsesa biribiara, na mmere da nneɛma adi. Enti sɛ nnɛ yɛnnim original a, mmere, mmere bɛkyerɛ. Mmere ɛbɛkyerɛ. Memmubu nnipa bi din wɔ platform wei so. Na obi biara a ɔde Onyankopɔn eh, din akata n'anim na wɔfuu sɛ wɔde nyame din ɛredi agorɔ no bible sɛ yɛsi onyankopɔn atwetwe na ne onipa wɔdua no ɛno ara na wɔtwa ɔbɛnyansafoɔ yɛbu ne bɛ yɛmu ne bɛ yɛka no asɛm nti sɛ video yɛdu wo nkyɛn a Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛma no adu akyire na ebi bɛka yɛn Wura Kennedy Agyapong Honourable sɛ, Mese sɛ wɔpɛ ne nkwa tenten anom na wadi mu dɛ a, wɔmmɔ nea aka no ho ban. Sɛ wote aseɛ? Nyɛ saa a, n'ani bɛte na obewie na obetutu amena ne awie no na ne nsa nso ayɛ fi. Wɔde so biribi mu a ɛnyɛ yie. Mesrɛ wo Nyame nyansa ne ne nimdeɛ ma no. Bible sɛ wopɛ kwan tenten adi ame a, ɛyɛ a na wato w'ano dare ka. Mebɔ Nyame mpaeɛ sɛ baabi biara a wafom akɔdu, baabi biara a wayɛ akɔdu, sɛ ne nye Nyame adwene a, Awurade hu ne mmɔbɔ na ɔmfa ne bɔne nkyɛ no. Ɛyɛ Nyame adom nso a, ɔmfa ɔsoro adom ndom no. Na mepɛ sɛ meka kyerɛ ne sɛ, nneɛma a ɛbɛko atia no dɔɔso. Ma no nka sɛ minsuro, sane sɛ Satan yɛ wiase so sodifoɔ. Enti sɛ wokɔka ne ba a woyɛ adwuma ma no a, wo ne Satan na anya asɛm. Ɛwɔ mu sɛ wɔreka oo, nanso mesrɛ no a, mmere bɛda nneɛma adi. Sɛ wotie me na wotie me wɔ aso pa mu, na wɔde asɛm a meka yi kɔ nnayɛ mu, na wɔdwiri ho mmienu, na ɛyɛ ne sɛnea meka, nyansa nni mu a, ɔno deɛ wonnyae no nto ntwene. Na me deɛ, mede bere na ato nea meka so ɛnnɛ yi. Sɛ ɛbere yi wie du a, yɛbɛhu baabi a neɛ ne siberɛ si no, ne baabi a ɛgyina no. yɛbɛhu. Nyame nka wo ho sɛ woma video yi ɛkɔ akyiri. Na m'afotuo a me so me wɔ ma wo sɛ, sɛ Yesu ne wo afa no afa no yie. Satan na wo ne no nam a wo ne no nam yie. Sane sɛ biribiara wɔ n'awieɛ a yɛahyɛ ama no. Me kasa firi aburokyima mu. Onyame nhyira wo. Onyame nka wo ho sɛ mɛsan ba w'akwan mu bio no. Me, yɛfrɛ me Elizabeth, African Queen. Adwumadie yi, wɔn a wɔsɔ yɛase Ɛyɛ JMG ventures ɛwɔ Kasoa. Nyame nka wɔn ho. Wɔn deal with electric cars. Biribiara a wopɛ biara no wobɛnya ɛwɔ wɔn nkyɛn. Nyame nka wɔn ho na wɔnhyɛ yɛn nyinaa dene. Na wɔma yɛn nyansa ne nimdeɛ wɔ wieɛ berɛ yi mu. Na yɛampɛ ntɛm ampɛ sɛ yɛbɛnya nea yɛpɛ sɛ yɛnya ma yɛn ho. Na nea Nyame aka no ɛno na ɛbɛbam. Nea wahyɛ no na ɛbɛgyina. Nyame nka wo ho na ɔnhyɛ wo den wɔ Yesu Kristo din mu. Bye.